My people, I get this our brother for Tanzania sleep with uh, dead body because of his life. Welcome to Nigeria Daughter TV. If today is your first time of coming across this my YouTube channel, do well to join this beautiful family. I bring this story come for now. This our brother for Tanzania when he did stay, sleep with dead body because of his life. His story start like dis as I take understand, I will still put some short for una to still hear from his mouth. Dis guy from Tanzania, he travel to Muzabi, Muzabi, I no know how to take dey pronounce am, den he he start life for there, he come dey work, come sey, he sey there is time wen di Muzabi come tell pipu sey make dem komot for dia country, both Canada, both all over di world, come sey make dem komot for dia country, because of he dey speak um um Mu um Muzabi Muzabin abi Muzabia I no know una no come for me he dey speak the language well then dem no come know he say Unfaithful dey he get wife and children for Muzambique then Unfaithful dey he no come dey work then he get this he fit come dey ask am say this him friend he dey always dey spend money he don travel go Tanzania for e e country. Den e kon ask am sey, Ah, e for like to travel back home o, but e nor get money. Na e dis e friend kon sey, Ah, you nor get money? Get where I for dey um make my money, den den go go dier, mey den go, mey e go find money. E sey as den reach dier na, dose pipol wey dey find stone, den dey dig ground, den dey dig ground, you know, den go go dey find gold or all dos um tins, come out from ground e say as e reach there e say na so na him come tell him friend say ah this one dem don too dig am o something like this e fit fall on on on dem o make dem no do e say him friend come say na so dem dey do am normal na him dem come dey go na him dem come enter e say as him just enter dem don start the work e say na so the Or di dis tin as dem don dig am dig am na everytin just fall weda e say na eighteen feet everytin just fall on top of dem infact a lot of pipo die im just lost im lost im head im no even know anytin again before e come dey hear e come dey hear say pipo dey cry den dem throw rope for him to rescue him as dem dey rescue him im come discover say im leg im waist down im no dey feel life again say dem rush him go hospital and Mozambique dem refuse to treat him Dem refuse to treat him because dem need document wey dem go take treat him and he no get Mozambique document. Him na Tanzanian. Because of him sabi speak the Eng eh the language, him be claim say when dem dey say make people comot, he claim say him na Mozambique. Okay now na when this accident come happen, dem no gree treat him, dem come say him need document, him no see document bring. Dem leave him, him leg everything come dey rotten. E say na there e wife just come. Some women um some women make we sometimes I know sey I no know wetin the woman dey pass through for im hand but when your partner dey difficult time, when your partner dey pass through no be sey um your partner don dey inside problem na that time you go take teach am sey yoon you go take teach am no no no no for me I no ever join dem because I get brother I get son. E can happen to anybody, e can happen do you understand? When you see sey that marriage no good for you, No just dey follow that kind person, just leave am, just ab leave before the person go find himself inside pain. Remember say dem be your, na your father of your child. Make una dey remember um this opportunity um you don dey inside all the suffer wey you dey make me dey suffer now now I go punish you put no is very wrong. When you and person dey together and that person dey inside pain no leave am and no abandon am. He say this him wife he come, this her wife he come then he say um see your life now He say he con tell am oh no dey tell me my heart i will leave una make una watch the video oxo eh you dey break my heart you know no dey tell me say him wife jus is is wetin he just talk he say him wife just vex carry him children comot till today he no see him children okay how he con take comot for Muzabin he say dem con add him with dead body wey dem wan transfer comot from Muzabin whether to Tanzania or country eh country by doctor con tell am say You no fit, dem no fit treat you and you no fit comot without you no follow dis dead body enter car comot. E say na eight eight hours e say na im dem come put am for inside dead body car, im and dead body everywhere dey smell. E say im don dey still dey smell sef. Ha! Pipu dey pass through for dis world. E say im don still dey smell. E say na im dem put im for inside dead body car.

Tanzanian God will bless Tanzania any Tanzanian wey come across this my channel God will bless you guys all he say when they get to when uh, that is country by to their uh, country Tanzania people come reach Tanzania come say ah one of na brother dey that side oh uh, in fact e don dey rotty no treatment nothing nothing say na Tanzania people come come come rescue him carry him go hospital treatment start where the emotion part dey family Hmmm I no say make you no hype family o but no ever put am for mind say your family wey you dey help dem will pay you back let me leave the story una go watch some part family some brother and sister now don dey mature to know say people go dey say how which dem dey choose you can choose this is my husband then you can choose this is my wife then this your wife do you something you can say I no wan do again

Im brother dem come for hospital, dem come, doctor come hand over book to dem, paper to dem say their brother no go fit ever walk again for life. Their brother wan turn to handicap. Dem collect the paper, dem abandon their brother for hospital. Dem no ever come back. Only this part and his wife part na im touch me. Say im family collect the paper, dem carry am comot. Doctor go come, where your family? Where your family? Nobody to See, na im doctor come open, break the record say now dem need to do operation. You no fit ever walk again. He say, Ah, e be like say you dey dream. Doctor say, You no fit ever walk again o, guy. Dem tell your brother like that say you no fit ever walk again. Dem give dem the document, make dem sign, dem wan do operation for you, make your body no dey rotty. He say, he say make e come dey cry. He say, behold, worm come dey fall from im body. Doctor go dey cut, see me I see you, God, God, God. Doctor go dey cut im flesh where e dey rotti. Say worm come dey fall out, worm come dey fall out. No brother, no sister, no wife, no children to stand by him, to encourage him. He say death come dey even dey sweet for him. How he wan take commit suicide? Family abandon him. Make una ask me who come rescue him. After he don heal for hospital, nobody to come come rescue am. Whether him brother when dem say na soldier, he even try go na maltreat dey even dey maltreat am. Him wan even start to dey rotty again because nobody to help am. He no fit dey waka. If una even look am, una know say the guy really handsome, he tall. Na tall person he go be. Dem cut him body comot. No family member. Good Samaritan for outside na him come rescue am. Na him come carry am come dey stay together. e dey baff am. E say sometimes e go get up say e go be like say e still dey waka, e go fall, e go e go forget say e no e don be handicap. E go get up, e wan waka, e say e go get up, e go fall, e go remember say here no dey again to take waka, na only here go up na im dey again. No brother, no sister Any of us wey dey put na my brother, na my sister, I must help my sister, I must help my brother, outside dat one you go help e go better pass all those your brother sometimes uhmm I no say make you no help your brother your sister but sometimes outsider, outsider wey you show good wey you show care for some of dem will come for your rescue when you need dem say nobody at this kind ma condition brother fit open eye brother fit open eye abandon him wife god bad wife may god take am far away from our loved ones women some women dey get mind sha na so some men still dey get mind when i no come for me for my comment section i dey vex wetin i know say that i no fit do person if person do my brother e go pay me i no fit do another person wetin i know say if they do my sister e go pay me I no want make my brother do anybody sister if I dey there I go tackle am nobody no family love nobody everybody abandon am e no dey fit dey waka good Samaritan na him come say him go stay with him him go dey take care of him but the only problem na finance Na di man dey take care of farm since o, e no fit dey work again as e use im leg take go Muzambique, coming back na half body. My pipu, tins dey dis world o, tins dey happen for dis world, who no go no no. E pain me but dat im wife, if you come across dis my video, you know dis man, abeg, e sey e dey miss im children, let im children go see im fada, I know say e no easy. You for stand by your husband. You go use all the good time una take dey together take judge him. Look your children face. As their father dey miss their chi e, e child, and na so the children still dey miss their father. If we get anything against him, I dey always dey talk am, I be woman. Make una no deny children to their father. Make una let their father. Because remember when you still be, as you be now, you dey, me wey I even don old now, I still dey miss my dad. Maybe na because I grow with him. Talk of you just deny di father, na di children you dey punish, you no dey punish yourself, you no dey punish di man hundred percent, you are punishing di children to deny di children asset of dia father. Why? E no suppose to, I know sey na another country but if you love dis man, you for go dia, for carry your children follow dem. Please and please, if you come across dis my video, try. carry those children go meet their father. E dey very painful. Man, e, e dey even cut him e, e, e, e cassava. They cut the man cassava, my people. Wetin this man don pass through. E no fit, e no get cassava to take jaku jaku again. o. Hmm. My people, this video don too long. So that me I add other video, the other one, join am. Make una hear how this world be. Be kind to anybody who dey around you. Be kind. Love everybody the way you love yourself. Do your pe your part. You know, you if you do good for pe person, na me dey talk am, that person dey try to then shift am aside. You no know go help you. No stop your good. There is way they do things when you go see sweet person, when you go see sweet human being. I beg. If this guy can volunteer person wey you no know before say, I will be there for you. May God bless this man. May God bless this guy. wey no family, no broda, no sista, no wife, anoda pesin entirely, God send am come for him make dey take care of am. My pipu, I just say make I use dis, make I bring dis story for una, make una still lis ten to am, okay. I no know wetin I wan really talk, di tin, in fact, e break my heart and I no even know what to talk, e even make me cry, last night wey I watch am, I cry, I cry, nobody know tomorrow, No body dey hold person wey dey waka before e get cassava e get everything complete automatic ah una wey una say dey dig dig dig dig make una be careful make una make una find another thing na just go inside hole dey dig dey dig it's okay na this one i get to talk please if you get anything wey you go take assist dem if you let me know maybe i will direct you to the place wey you go put am no be me I fit direct you if you ask me for the comment section I go direct you where you go go go donate for am if you if you get yes na this one get to talk thank you all all my returning God will bless you guys I'm loyal I'm humble for always coming by to watch my video may the Almighty God bless you guys all. Rangers. It was his first time that he had ever owned a passport, go to the border, or even exchanged money, and it was all new to him.